mwĩroreri wa YouTube channel ya Lydia wa Ngunga karibu sana thĩinĩ wa channel ya Lydia na tũgwĩraga nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũnyitanĩri waku na ũrĩa ũkoragwo ũkĩnyitanĩra hamwe na niĩ nĩ ngenaga na wĩtĩkĩre tũtanambĩrĩria rũgano rũrĩa tũrĩ naruo mũthenya wa ũmũthĩ wĩtĩkĩre kũ like gũ share na gũ subscribe na nĩ gũkorwo ũnyitĩrĩire na njĩra ya mwanya mũno. Ũmũthĩ nĩ ndoka na nĩ marakĩona ndirĩ ika, na ũmũthĩ tũnyitĩrĩirwo nĩ kambuni ya Plywood Studios. Aya nĩ oi a video na oi a mbica. Ũngĩenda kwaranĩria nao, namba yao ya thimũ nĩ 0711 97 44 40 njokere rĩngĩ 0711 97 44 40 na tũgĩthiĩ na mbere na rũgano rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna mũgeni wa bata mũno ũnjereire gũkũ ũmũthĩ na nĩ ndĩrakena mũno nĩ tondũ gũkorwo ndĩ nake ũmũthĩ karibu sana ũgũkorwo ũkĩgeithia mwĩroreri ũmwĩre ũrĩa wĩtagwo na we nũ um, Reke nyanjie na kuga ndĩ mũkenu nĩ kũnyita ũgeni na ha marĩtwa nĩ Gathoni Wairũngũ, ndĩ mwandĩki, mũmemerekia ah, na mũtangathi na ndĩ mũhũri biacara. Gathoni Wairũngũ, nĩ ngwenda ũtũtarĩrie Gathoni Wairũngũ nũ? Gathoni wa Irungu nũ na Gathoni wa Irungu nĩmo marĩtwa maku? Gathoni wa Irungu nĩmo marĩtwa makwa na Irungu nĩ baba no rĩtwa rĩa gĩthũngũ nĩ Julius koguo me gĩbandĩ-inĩ mathomaga Julius Gathoni Irungu na ndĩ mũirĩtu mwendi Ngai na mũno makĩria nĩ njĩkĩrĩire kĩndũ gĩtagwo arts na Mũno nĩ mbecaga na ratings, no ngwandĩkĩre news, no ngwandĩkĩre ah, mĩthako, nyĩmbo, maũndũ ta mau. Ningĩ nĩ hũraga mbica eh, na rĩmwe nĩ ndĩmakagia ngathiĩ mwena wa mbere wa kamera. No tuge ndĩ ti model, ndĩ model ndĩ ika. Ĩni, na nĩ hũraga mbica na nĩ nyinaga. Ah,

na ndegwa ĩratarĩria nginya wĩ mũtangathi koguo mwĩroreri wakwa mũthĩ ngũreheire mũtangathi ũmũthĩ tũrĩ na mũtangathi thĩinĩ wa channel ya Lydia wa Kunga na Julius rĩu rĩ nĩ watwĩra ndegwa gathoni na ma- biacara ici ciothe ũrutagĩra biacara ciaku kũ Um, ngoragwo Murang'a town ofici harĩa ofici-inĩ cia NHIF mũkĩra mũkĩra wa ofici cia NHIF Arcade Center ngoroba ya mbere C7 ndĩtaga Majesty Arts Creatives Okay. na ningĩ no ũngĩ- no ũngĩona to kũrĩ- kana wĩ kũraihu no ũremwo nĩ gũkinya nĩ njoyaga wĩra na thimũ no tũtũmane na email kana whatsapp Na okay, so nĩ wĩkaga wĩra bado through thimũ na ah, ah, mbeũ nyingĩ mbeũ njĩthĩ andũ aingĩ thaa ici amwe maraiga gũtirĩ mawĩra na maikarĩte ũguo mamwe maikaraga mĩciĩ atĩ gũtirĩ mawĩra nĩ ngwendaga ũkorwo ũkĩarĩria mbeũ njĩthĩ ĩyo ĩraikara mũciĩ ikarĩte aindo gũtirĩ mawĩra na nĩndĩgo wĩkaga mawĩra maingĩ mũno ngwenda warĩrie mũndũ mwana ũcio wĩkarĩte mũciĩ atĩ araiga gũtirĩ mawĩra Aha. Reke nyanjie na kuga ona nĩ ndarĩ o hau na kuga gũtirĩ mawĩra no ũngĩkira ũguo ũrore ũrore ũrĩa bũrũri ũikaire rĩ ndũngĩ- ndũngĩikara atĩ uge wetereire gwĩtĩrwo wĩra handũ kana ũ- ũkorwo atĩ ka opportunity keyumĩrie ũthiĩ no ũkorwo wĩ creative nĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩka No tuge nĩ wendete wĩra wa kũrĩma, no wĩke maũndũ na- ta landscaping, no ũkorwo na no ũhande ona tuge na thũkũma kana kĩ na thikũ ici indo icio nĩcio irarĩo mũno Mm. greens na ni- na matunda Mm. nĩ mararĩo mũno Mhm. Koguo, ti atĩ gũtirĩ wĩra Mhm. Wĩikare wĩ- wĩikare thĩ wĩte kamũcemanio wĩyũrie nĩ atĩa ũngĩ ingĩka tiga ũrĩa ndathomeire Mhm. nĩ atĩa ũngĩ ingĩka tiga ũrĩa njũĩ ingĩ

kwa andũ ũngĩ andũ mathiĩ matunda-rĩ Mhm. nĩ nĩ makoragwo na indo nyingĩ Mm. tuge ona nĩ landscaping siku hizi watu wanachukua hiyo tuge wĩna ka balcony handũ nĩ ũrenda gũthondekerwo ũndũ wĩna kamũgũnda handũ ũrenda hathakario hahandwo tũmahũa Mhm. koguo opportunities ziko mingi Mm. just sit ũkorwo wĩnja kamũcemanio nĩ atĩa ũngĩ ũngĩka tiga ũrĩa ũĩ Tega ũrĩa ũĩ nĩ atĩa ũngĩ ũngĩka handũ-inĩ ha gũkorwo ũgĩikara mũciĩ mwĩroreri wakwa. Na Gathoni wa Irũngũ ngũrie rĩ, nĩ ndaigua watangatha waiga atĩ wĩ mũmemerekia. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũkenagĩra mũno gũkorwo ũkĩmemerekia kana kĩrĩa gĩtũmaga wĩigue nĩ ũra appreciate gũkorwo wĩ mũmemerekia nĩ kĩĩ? Aha. Nĩ nĩ nyendete maũndũ ta o ũguo hũthĩte thimũ-inĩ koguo maũndũ na art nĩ nyendete koguo ĩngĩkinya nĩ tabarĩra irahutania na nyĩmbo kana maũndũ tu marĩa ma- o gũ- o maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa industry ya entertainment no nĩ ngoragwo njĩkĩrĩire ũguo nĩ ũndũ nyendete na ningĩ nĩ nyendete news Okay. so angĩkorwo hena mũndũ rĩngĩ ena studio kana igĩte wĩra wake no agwĩtire wĩ ta mũtangathi Ah, part time. Oh, part time. Part Oh, time. ĩĩ tondũ wĩ wĩra mũthenya wĩ wĩra waku twaigua wĩ ũkoragwo harĩa opposite NHIF Murang'a town na a- na nĩ ũndũ ũrĩkũ nĩ watwĩra marĩa kĩrĩa gĩtũmaga ũ appreciate gũkorwo wĩ mũtangathi nĩkĩ wĩiguaga atĩ ndwenjete yani nĩ gũkorwo ndĩ mũtangathi challenges iria ũgeragĩra gũkorwo wĩ mũtangathi nĩ irĩkũ aha nĩ nyingĩ nĩ nyingĩ Tondũ ũndũ wa twĩre mbere- kana Aha. ũndũ wa mbere wĩ mũtangathi no nginya ũkorwo wĩ ready gũ sacrifice Mhm. gũ sacrifice time yaku Mm. na maũndũ maingĩ tondũ no ĩkinye handũ tarĩu tũrarĩ hĩndĩ ya gĩthurano Mm. nĩ ũronaga tuge nĩ mathiĩ bomas nĩ maikara Mm. gũtirĩ handũ ũrĩonana na Mm. andũ anyu kana kĩna arata na kĩ no nginya ũkorwo wĩ ready gũ sacrifice Mhm. na ũkorwo wĩ mũndũ ũretuma Mhm. tondũ hau ũngiuga nĩ ũgũikara weterere rĩ Mhm. news nĩ ume ũthiĩ ũcarie

Nĩ nĩ- watũtarĩria ũhoro wa biacara na harĩa wigĩte biacara watoka biacara-inĩ rĩ biacara yaku ĩra affect- thaa ici twĩ hĩndĩ ya gĩthurano biacara yaku no nĩ affectĩtwo gũkorwo nĩ hĩndĩ ya gĩthurano Mhm. andũ nĩ marathiĩte Mhm. nĩ tondũ nĩ ũgũkora

taũni-inĩ no icio nĩma- nĩmacokereirie so thaa ici biacara ndaikaire ũguo, Nĩyambĩtie biacara gũcokereria wĩra. nĩyambĩtie gũcokereria wĩra Mm. nĩ kumĩte hau mbere waiga atĩ we wĩ mwandĩki wandĩkaga is it news tu kana wandĩkaga nginya nyĩmbo ama nyandĩkaga nginya nyĩmbo

mwiroreri wakwa tũrathiĩ na mbere na kwaranĩria na gathoni wa irũngũ na nĩ ũraigua nĩ mũndũ nĩ mũndũ mũnini na arĩ na maũndũ maingĩ mũno areka compared kũrĩ andũ arĩa nini twĩ nao na tũgĩthiĩ na mbere na rũgano rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda kũririkanie o rĩngĩ tũnyitĩrĩirwo nĩ kambuni ya Plebs Studios, aya nĩ oi a mbica na oi a video na mekaga nĩ moyaga cia occasion nyingĩ ta mohiki, ũthoni-inĩ, ũngĩkorwo wĩna birthday party nĩ mekaga icio ciothe na tũrathiĩ na mbere na kwaranĩria na Gathoni wa Irũngũ.

mwĩroreri wa youtube channel ya githio wa ngunga nĩ twacokereria rũgano rwitũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na rũgano rwitũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nyitĩrĩrwo nĩ kambuni ya Prime Studios aya mekaga photography na videography ũngĩenda kwaranĩria nao namba yao ya thimũ nĩ 0711974440 njokere rĩngĩ 0711974440 Mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ aretwo Gathoni wa Irũngũ, nĩwe tũrĩ nake ũmũthĩ. Nĩ akorwo agĩtũtarĩria maũndũ marĩa mothe akoragwo agĩka. Tũrĩigua nĩ mũndũ wa biacara, nĩ mũtangathi, nĩ actaga, na twacokereria nĩ ngoretwo thĩinĩ wa YouTube mũno na nĩ ndĩronire nĩ ena YouTube channel na ngwendaga akorwo agĩtwĩra YouTube channel yake ĩĩtaga atĩa na ũrĩa angĩenda twĩke twakinya kũu. Karibu. Aha, thank you. Karibu. Morĩngĩ. Ah, Mwĩroreri thĩinĩ wa YouTube channel ngoragwo ngĩgĩta Gathoni wa Igũngũ na harĩa ngoragwo ngĩina na ica ikuhĩ nĩngũkorwo ngĩ nĩngũkorwo ngĩmũrehera show ya maũndũ marĩa marakorwo magĩthundũka na makĩhanĩka thĩinĩ wa industry ya entertainment na nĩgũkorwo tu ĩkĩrongoreria o Kenya kana Africa ĩgũkorwo ĩkĩrongoreria thĩ ĩyothe Mabũrũri mothe ma thĩ nĩ tũgũkorwo, nĩ tũrĩkoragwo tũkĩmahutia na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kuo thĩinĩ wa inter, inter, entertainment industry ya mabũrũri macio. Okay, thank you mũno Gathoni wa Irungu na mwĩroreri wakwa nĩ waigua rĩu tũrarutwo kuma haha Kenya tũtwarwo nginya nja wa bũrũri ĩmwe kwa ĩmwe nĩ Gathoni wa Irungu. Gathoni wa Irungu ũngĩenda ona mũndũ a search YouTube yaku twakinya kũu ũkwenda twĩke atĩa aha kama kawaida wakinya thĩinĩ wa youtube channel yakwa ndũkariganĩrwo nĩ gũ subscribe ndũkariganĩrwo nĩ kũ like na ndũkariganĩrwo nĩ gũ share nĩguo tũkorwo tũkĩmenya marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa thĩ tũrĩ aingĩ ndũkareke mwaka ũcio ũkorwo wĩ waku wĩ ika reke ũkorwo ũgĩkinyĩra andũ othe o harĩa marĩ Mũroreri wakwa, nĩ wĩriragĩria gũkorũo ũgĩceera mabũrũri ma na nja? Ũkinye kũu thĩinĩ wa YouTube channel ya Gathoni wa Irũngũ na ũkorũo ũgĩka ũguo atwĩra. Nĩ ngũkorũo ngĩmwĩkĩrĩra link yake hau thĩ wa video ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ. Na tondũ Gathoni nĩ atwĩra nĩ arutaga biacara nyingĩ, no ũkorũo rĩngĩ nĩ ũrenda kwandĩkĩrũo rwĩmbo ta niĩ ũguo ũiguire ndaiga hau kabere. No ũkorũo rĩngĩ no wende gũkorũo ũgĩetha mũtangathi na aigire no akorũo akĩrutithania wĩra nawe part time. Hihi Gathoni Wairungu tũngĩkuona atĩa kana eroreri akwa mangĩgũkinyĩra atĩa? Aha. No ũndũmĩre email, email ndĩĩtaga udsgathoni uh, at gmail.com. Ningĩ no ũnginyĩre na namba ya thimũ uh, 0791492992 0791492992. Na kũngĩhotekeka mũno hũra. Thengiũ mũno Gathoni wa Irũngũ, na nĩ tũrakena tũgĩthiĩ na mbere na kwaranĩria nawe thĩinĩ wa YouTube channel ya Lydia wa Ngunga. No ũhutie mũno kwa ũkuhĩ mũndũ gũkorwo ũriganĩirwo biacara ĩrĩa ũrutaga, ũhutie kwa ũkuhĩ tu biacara iria ciothe ũrutaga. Aha, o ta ũrĩa ngugĩte hau kabere ndĩĩtaga Majesty Arts Creative thĩinĩ wa biacara Mm. na nĩ ngoragwo ĩ- nĩ cyber na mbica koguo maũndũ mothe ũ- ũngĩenda gũkorwo ũkĩrutwo kuma photocopy scanning na printing maũndũ mau mothe na nginya kũnjana ũngĩenda kaislip ka payslip nĩ ngũkorwo ngĩgũteithĩrĩria mwena ũcio ningĩ nĩ hũraga mbica

Okay. Thank you so much. Na nĩ twakena nĩ kuwa personally nĩ ndakena gũkorwo ngĩaranĩria tondũ mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩ gũkũ nja ĩraiga gũtirĩ mawĩra koguo nĩ ndakena mũno ngĩkorwo ngĩaranĩria na Wayudias na ndaigua you have such a creative mind gũkorwo ũkĩruta wĩra ũcio wothe na bado ũrĩ o mbeũ njĩthĩ na mwĩroreri wakwa ngwĩciria nĩ ũrakorwo ũkĩgũra idea ya ũrĩa ũgwĩka especially to young generation nĩ ũrakorwo ũkĩgũra idea ya ũrĩa ũgũkorwo ũgĩka handũ ha gũikara ũguo na rũgano rwitũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngwendaga Julius akorwo agĩkugĩra ũhoro mwĩroreri wakwa kana rĩngĩ ũndũ ũrĩa angĩkorwo ariganĩrwo akorwo agĩtwĩra na nĩgetha tũrĩkie rũgano rwitũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Mhm. Um, reke nyambie na gũgũcokeria ngatho nĩ kũnyita ũgeni Karibu sana. Ah, mĩaka ĩtano ndĩonekaga mũno Mm. koguo nĩ ndacokia ngatho Nĩma. na we wĩ hau mbeũ njĩthĩ Um, mahinda-inĩ marĩa tũrĩ ti ma gweterera atĩ ũkorwo nĩ ũrandĩkwo nĩ mahinda ma gũkorwo ũgĩciria ũndũ ũngĩka ũgeka um, tekinoronjĩ nĩ ĩrathiĩ ĩtũteithĩtie na kaũndũ na njĩra nene koguo ũngĩkorwo nĩ ũgũtake advantage ya tekinoronjĩ no ũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra nene tondũ nĩ ũkuona kwĩna andũ makoragwo na mawĩra me mũrĩmo nĩ marenda kũrutĩrwo no ũmekĩre nginya wĩ gũkũ no ũkorwo Ũtwe ũ- ũndũ ũcio ũkorwo wĩ waku wa wĩ Jesu mwathani. Mm. Ũndũ ũcio ũkorwo wĩ waku. Eh. Ũndũ ũcio ũkorwo wĩ wa kĩguni kũrĩ we. Mm. Na tũkinya hau ngauga nĩ wega nginya nĩ kũnjindorera na ndũkariganĩrwo nĩ gũthiĩ thĩinĩ wa youtube channel yakwa ngathoni wa irũngũ na ningĩ o ũrĩa ngũgĩte hau kabere ũngĩenda services cio ciothe cia cyber ũngĩenda kũhũrwo mbica nĩ ngora harĩa opposite NHIF Wabici yakwa ĩ Arcade Centre, first floor, na ndĩĩtaga Majesty Arts Creatives. Thank you so much. Na nĩ twakena nĩ tondũ wa gũkorwo twĩ nawe ũmũthĩ. Na ũngĩkenda gũcera gũkũ rĩngĩ, wĩ karibu sana. Ũyũ rĩmwe nĩ njugaga nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ ũkoragwo ũkĩhengere mbeũ njĩthĩ chance ya gũkorwo mũndũ akiuga wĩra ũrĩa arutaga na ũrĩa ũngĩenda kũruta. kũrutithania wĩra na andũ koguo thengiũ mũno rathimwo mũno mwĩroreri wakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wakorwo ũkĩiguĩra rũgano rũrĩa tuma naruo na ũgĩthiĩ na mbere na kwĩrorera rũgano rũrũ okorwo ndũ subscribe ĩte thĩinĩ wa youtube channel ya Lydia wa Guga wĩtĩkĩre gũthiĩ hau ũhutie ka nyamũ kau ũrona hau karedi kandĩkĩtwo subscribe na nĩgetha gakũrehere subscribe kuonania nĩ wa subscribe thĩinĩ wa youtube channel yakwa ndũkariganĩrwo kũ like sana sana ngũcirĩa na nĩgetha andũ aingĩ makorwo makĩrorera rũgano rũrĩa ndĩrako- rũ- ng'ano iria ndĩrakorwo ngĩmũrehera na nĩgetha hote gũkorwo ngĩrutithania wĩra na inyuĩ wega na gathoni ũguo akwĩra mũthiĩ thĩinĩ wa youtube yake mũsubscribe na nĩmũigua nĩ ahũraga mbica wĩtĩkĩre kũrutithania biacara nake na nĩgetha mbeũ njĩthĩ ĩkũre tondũ mbeũ njĩthĩ yakũra bũrũri witũ nĩ ũgũkorwo wĩ mwega mũno na ngĩrĩkĩrĩria nĩ gũkwĩrĩte niä ng'a- rũgano rwakwa nyitĩrĩrwo nĩ kambuni ya Prime Studios aya nĩ oi a mbica na nĩ mekaga videography ũngĩenda kwaranĩria nao na mekaga nĩ mahũraga mbica njega mũno niĩ mbica ciakwa ciothe hũragĩrwo kũu koguo wĩtĩkĩre kwaranĩria hamwe nao namba ya thimũ yao nĩ 0711 974440 njuge rĩngĩ 0711974440 wĩtĩkĩre gũkorwo ũkĩaranĩria nao ona angĩkorwo wĩna occasion nĩ ũkwendaga kwarwo video wĩtĩkĩre kwaranĩria na andũ acio na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku